Penjo ma ang'e ni ji te gombo ng'eyo ni to en ang'o mane odhiri mondo ichak timo magi te? Dho wagunda luongo ni what inspired you to do all this? Ok oyot. Um, anyalo wacho ni uh, gima odhira mondo atim gima koro atimo gi sani anyalo wacho ni en fwenyo mana fwenyo ni sigana mar joluo momiwa kuonde tiegruok kata sikunde Ok en sigana ma mako weche te. Koro ka mi um, kaka nachako uh, ne ok achako ni nawuok nadhi manyo uh, weche mag joluo mm -hmm. nabed e oda narobi ka to aneno video moro mm -hmm. noket gi jafwambo machielo mm -hmm. uh, nasomo kode iluongo ni akumu richard mm -hmm. otiye od fwambo machielo uh, mokramogi mm -hmm. To naneno vidino to awinjo ka dholuo miwacho kanyo awinje en dholuo Mm. to pogore matin. Mhm. Koro atemo manyo achako timo nonro e mbui ni to dhokni en dhok mane. Mhm. Koro amanyo comments tayudo ka ng'ato ndiko ni padhola. Mhm. tadok e mbui tamanyo ni to padhola gi gin kanye to aneno ka padhola ni kama iluongo ni tororo Mhm. ma en uh, eastern uganda Mhm. to ang'iye google map taneno ka ok obor mm-hmm. tawacho ni achiel kuom gima ber manyalo time ngimana en ni adhi chopo tororo ka mm-hmm. ane kaka chalo mm-hmm. tawuok akawo gari nairobi tadhi adhi tororo mm-hmm. koro kachopo tororo to awinjo kachalo ng'ama koro chopo dala nikech e kind kagi tororo nitie jobantu modak nitie dhoudi mopogore opogore uh-huh. Koro kachopo to roro to awinjo ka mbaka ma ji goyo e bath yo awinjo ka mako. To koro kaka chaka donj kuom ng'ato o- ok yot. Koro kaka nawacho e Ramogi TV kocha, atiyo gi strategy moro. Ang'iyo jok ma uso gimoro e bath ndara. Tadhi tang'iyo matin. Uganda nitie gima iluongo ni Rolex. Eh, En chapat to riwe gi tong gweno. Koro anyiewo Rolex matis tago mbaka matin apenjo to nyingi ng'a. Mokwongo ok en, mar ariyo ayudo ka ja, mar adek ayudo ka ja Padhola. Nyis ni an jap, eh, short form mar Padhola, ja Padhola. Koro Ogin gochno ojap. Iya, pad mago nye eh, ojende, ojende gine biro gi nyinge moko opogore opogore. Y- yes. Kaka koro Nairobi olok Nai, kamano kamano. Ah, koro awuoyo kode to wagaga mbaka maber gi dholuo to chopo kama owinjo ka gima awe laini matin Aha. to penja to be, be japadhola adier Aha. anyisa an japadhola nyuole monyuola town onyuola kampala lakini ajapadhola to kosiepego biro to koro mbaka odhi otedore ahinya nikech ing'e ni kama koro yudo jodhou ma iye yudo ka speed mar mbaka bedo intense kanyo ma koro gichako yombago ma gichako fwenyo ni ok ok apar ni japadhola koro kanye ma wacho adier ni uh, ok an japadhola an jaluo ma kenya to gimomiyo abiro ka en abiro manyo joma chal kodi to apenje ni to be anyalo wuoye kodi bathe matin to nyisa ni sani to an e tich uh, to koro adier nyaka mi tije luor koro awacho ni uh, ayie in e tich to waga ne kwano ni kiuso gini kuom saa achiel mhm. iloso omuom marom nade to achiwora ni omuom ni amiyi mar sadi saa achiel mhm. to akawi adok kodi e otenda uh, atime kodi interview nikech mhm. nokanya timo interview but ndara koko ng'eny mm. koro osiepne moro biro odhi mbele gi uso gima nouso cha to achule kuom saa achiel mar kawe adhi timo kode interview mm -hmm. to adhi atimo kode interview koro mm -hmm. mane kaka nachako ka kete e youtube mm -hmm. to mane ma dhongere wacho ni i opened the pandora's box mm -hmm. uh, ka ji odhi oneno to koro ji ochako wacho ni to be isetimo acholi mm -hmm chutho chutho ne pok awinjo uh, oganda miluongo na choli gi mhm. ndalono mm -hmm. uh, be isetimo lang'o be isetimo uh, alur bisetimo kumam mhm. koro kachako fwenye to kara girube gi ng'eny ma nabiro uganda ka manyo padhola mhm. to koro oseyudo acholi aseyudo kumam aseyudo lang'o aseyudo alur jonam aseyudo alur par diere e, koro pacha odhi oh, i got mixed up by just um, realizing how many we are Koro kanyo ema koro achako go ni koro kochakore sani koro achako wuoth mar manyo joluo nikech jogi ng'eny moingo jok ma nabiro manyo nabiro manyo achiel tachiel ni osemiya dhano ma agrube madhi a- ang'wen Ehe. ma koro onego atim koro mane kaka nachako Ehe. koro are acholi kadhi mbele k- mano koro na asechako wuoth ni koro amanyo joluo Mhm. to padhola natimo out of curiosity and wanting to know more Mhm. Come on. Mhm. Eh, okay. Ok oyot nyakwar Mugaji wang' kendo ang'e ni en gima tek mokalo. Kuom kuonde misedhiyego, king'iyo kitwa gi timbewa, gin kuonde mage mwarome kodgi? Gin kuonde mage ma wabende ok warome kodgi? Ah, Mopogore kod dhok. ah, kati wach mopogore kod dhok, dhokno en gima duong' moka ok adwa kalo. Ah, anyalo wacho ni abiro chako gik mariwowa Mhm. mokwongo en dhok Mhm. mar ariyo en ah, ng'eyo ni wan joluo Mhm. Ah, nitie jo acholi nitie jo alor par diere nitie jo shiluk nitie jo pari nitie jo balanda bor nitie jo luo nitie jo anywa to gimoriwowa ni jogi kata bed ni nitie u- ah, nying mapogore Mhm. e chunygi kichope to nyisi ni en jaluo Mhm. kamano koro mano gimoro achiel mariwowa dhok to gi bedo ni wawacho ni wan joluo wate W- we, we are proud of that identity Mhm. uh, gima chielo mariwowa ma be uh, nyanyiero kabisa en sh gi z otamowa duto nyukta mar sh ni to otamo otamowa kabisa onge uh, in our vocabulary Koro ka chopo mana chopo mm, Pakwach mm. uh, gimokwongo mana winjo en ni jogi wacho dholuo mm -hmm. mar adier mm -hmm. to mar ariyo en ni adonje natiyo na gi bas kalor e bas takawo geche matindo uh -huh. koro geche matindo gi aedo ja uh, lur jonam kanye mana kuongo ng'ego na lur jonam emachiegni kodwa jo south nyanza Okay. Ahinya. abiro lero eh, joma chiegni gi jo central nyanza yore Ah, koro ka donji gari to ji chudo to awinjo kowacho pesa to nikech uganda watiyo gi shi- gitiyo gi shilling still awinjo kowacho siling siling aluf achiel Awinjo ka mano chalre gi gima iwacho Homa Bay. Thuro. eh. to ka dhi Gambela Ethiopia en sal koro SH gi Z ni otamowa en anyalo wacho ni oko gi marach Ah, chutho chutho joma tindo temo pande Ah, anyalo keto ra joma tindo go ka ng'a wacho dho ngere kata ka wacho dho dho, dho Kisungu okiwinje mm -hmm. nikech koro school has standardized our, our, our accent and, and pronunciations to anyalo wachonu gima ber nikech mae gima wan mm -hmm. eh, and ka ok man, man, mane gima pogowa gi jomoko kamano uh -huh. mano kaka signature uh -huh. ma kapo ne akalo e, e, e yore ma Nairobi uh -huh. to awinjo ka ng'ato wach ni wadhi e seree to itamako ni mano

Uh, gima neno mokwongo gima pogowa en ni joluo ma kenya apar ni uh, height wa odok piny matin Mhm. aparo ag- kendo nawacho gi ni ok an jalony to anyalo paro ni samoro waseriwo remo gi dhoudi mamoko Mhm. ahinya oduoko height wa piny matin to dendwa be obedo we lightened up a little bit jaluo asili en ng'ama rateng' ng'ama dichol mabor ma skinny ilong'o naga iyudo ka pien dende rateng' rateng' to ong'ama bor to uh, Dholuo mar skinny koro koro lale wiya kae uh, kamano. Koro ki ki ki king'iyo uh, kaka jo anywa chalo uh, jomo o- osiepega e e, mbui mar Facebook inya neno picha mana keto. Nago picha no nikech nanyierora owuon ni Kenya ka oka okang'ama nyadundo chutho chutho ok ang'ama nyadundo to kachopo ethiopia jaluo mokwongo mana kwongo neno ne obiro e otenda Addis Ababa kapod adak Addis Ababa kana adonjo pod an e otel Addis Ababa to nikech jo Ethiopia nong'e ni abiro ne gibedo gi gi riwruok ma mano apani mano wabiro wacho toke uh, ne gioro ng'ato e otenda mondo o- omiya one two three about how to uh, the logistics mar Ethiopia kachopo kochopo ni kabiro e reception aneno ka en e wi Oyoo tado. fut, oyoo fut, Oyomba orabora. kabisa Aha. oyomba kabisa to be dende rateng' Aha. koro nikech uh, ang'a ma rateng' ne ok aketo pacha e e rateng'ni ahinya to kachopo awuoyo kode to gimoro kwongo onyisa en ni nonyisa gi, gi dho ngere ni you can easily be confused uh, gi jogot mm. and jogot ka gi Ethiopia sama giwacho jogot uh, giwuoye wi joma I don't want to use the word typical Ethiopian. Jo Ethiopia mada chalo gi jo Somali ing'egi. Mm -hmm. O oh, pien den gi bet ka gima gin kamano pien den gi bet uh, lando. Mm -hmm. uh, kamano. Koro mokwongo wacho ni you can easily be confused kodgi. Okay. Mamano ne nyiso ni ijaluo Mhm. to ka neni to anok ipogori pien dendi bet lando kenya ka oka oka ka oka wach ni an ng'ama lando Mhm. koro apani pien dend jara, j- mar joluo ma kenya bet o, o lighten up a little bit to we go shorter so Chi- chingo kogowa ahinya aparo chingo kogowa ahinya ya to aparo ni samoro be wariwo remo koro j- uh, nikech jobantu gin joma lando Mm. aparo ni samoro nyalo bedo ni wakiko remo gi jobantu omiyo dendwa obedo ma a bit lighter wabedo malando matin to ok an jalony ma mana pacha koro gima aneno en ni wanyo dunde to bet walando okay. kopogore gi jo, joluo mamoko mano e, e pinje te misewuothego obed ethiopia obed e, tanzania obed kata mana uganda ma isebedo kigo e kambi ineno ka jogi eh, oywa bornde uh, ah, tanganyika gin uh, dhano achiel kaka wan kaka wan uh, pogruok onge malach ahinya kamano jotanganyika mm. gin gin wan okay. onge kata pogruok kata achiel kata kiwinjo ka

Jaluo en ng'ama ja uh, jomoko wacho ni jaratiro uh, Jaluo en janyadhi ne oganda Luo mamoko ma iseriwrigo e pinje maoko mopogore gi Kenya ni be ma en gima oriwowa koso pogruok nitie kamoro anyalo wacho ni ma gima oriwowa kendo anyalo wacho ni ma en gima wan Uh, one, one, one. Jaluo en Jaluo. Jaluo en ng'ama janyadhi. Uh, kanyalo mi uh, example uh, manachopo Gambela. Uh, ne giloso machalo committee. Koro ji ne ng'eny joma obiro joma nosenena YouTube um, joma nosewinjo umba koro ging'eny gi ji obiro mosa mang'eny. koro gikonya yiero jok manyalo interview nikech uh, ka nachopo gambela nada timo gima nyien nada timo ni ang'i kaka dhok chalore uh, ang'i kaka sigandwa history gi chalre gi marwa to kendo ang'i miel kuom gik moko adek natimo ariyo kende sama koro nayiero ji iyudo ka giyierona to an adwaro mana dhok to nyaka giwach title mar ng'ato koro gise ne adwa ni uh, i, i, i interview ng'ani uh, en anthropologist adwa ni interview ng'ani en uh, doctor adwa ni interview ng'ani en phd student koro ma kawinje ita aneno ka nitie nyadhi man e iye ni ok an ok in aina Victor Juma nyaka ng'e ni nitie PhD moro ni e bathi ok an ana kogot nyaka ing'e ni ana ana professor koro mae ah, nyiso nyadhi mane kin joluo to en eh, kenjwa kae nene koro aparo ni ma gimoriwo wa jaluo en ng'ama janyadhi jaluo en ng'ama dwa ni onyis ni ngimana dhi maber Aha. ang'a mosomo Aha. ang'a mariek Ang'a mochanore. ang'a mochanore Aha. koro mae gimoriwowa kendo en gima kawinjo to ok akawe yo marach akawe ni mano e gima wan koro ma gimoriwowa ero kamano king'iyo gi bedo ratiro ok anyal wacho gi sani nikech pok atimo pok inono pok mano anono mano pok atimo ohala kama ing'eye jaratiro kama koro wang' sindi wilo lwedo kanye ming'eyego jaratiro to koro pok jaluo kohero gir bahati Eh, koro ok anyal wacho gi oganda moko ka joratiro Aha. uh, to pok ayudo gimoro amora marach eh, Okay. eh, kuom joluogi Mhm. to kendo sama chope kuondego Mhm. oserwaka kaka achiel kuomgi king'iyo pakwach king'iyo video ga manaloso pakwach uh, mar uh, lur jonam en pakwach en bungu pakwach manopuonjwa sikul Mm. iyudo ka dhi nyaka e ute ji uh, wachiemo wachamo kuon gi, gi, gi rech wa- koro orwaka mana paro ni anyalo wacho ni kaka jaluo ne rwako welo e kaka gimbe girwako welo kamano wan rem achiel kamano wan rem achiel kit chiembgi gi kit chiembwa kuon be gitedo obed jaluo ma ethiopia jaluo ma japadhola chalo nade Uh, anyalo wacho ni kane wiye wil ni penja gik moriwowa kuon en Yes. gima chielo moriwowa Aha. en oriwowa kumoro amora jaluo kamoro amora ma entie kopogore gi south sudan ma pok achope but uh, abro chope abro ng'eyo Aha. to kata man ethiopia gichamo kuon to ethiopia nitie chiemo ma is dominant iluonge ni injera joma osedhi ethiopia ong'eye Mhm. en e dhoudi gi te Ah, kidhi e hotel moro amora inyisi injera Mhm. to kichopo gambela to kuon kuon emiyudo kanyo ah, gi rech Mhm. dhok pogore giwacho ni rewo Mhm. Ah, achiel en rewo kiwacho rech gin ka ging'eny Mhm. tiyudo ka kuon gi rewo bed kanyo mm-hmm. koro ineno ka uh, power mar kuon mm -hmm. in the gambela region mm -hmm. uh, displaces power of injera which is very dominant in ethiopia okay. koro aparo ni kuon ni chiembwa kuon gi rech en gima oriwowa kabisa kumoro amora ma wantie joluo iro kamano kamano e yor somo mar history thothne iwach ni wan river lake nilot kamano thothne wadak kuonde machiegni gi aore madongo dongo kanyakla kod nam lolweni mm -hmm. kuonde moko midhiego chalo nade Um, anyalo wacho ni kachop sani pod ok abedo ka ng'iyo uh, historia ahinya mm -hmm. nekech kaka nanyisi sama nachako na, nachake out of curiosity mm -hmm. to gima nomako pacha ne en dhok kaka chiegni kodwa mm -hmm. koro uh, nabedo ka ng'iyo mana kaka dhok to ethiopia natimo history for the first time to kanapenjo history mar anyuwa Nano ka gima opogore matin eh, nikech historia ma, ma, ma wan go ka joluo uh, wuok bar al gazel mane ni sudan sani ni south sudan mm-hmm. to wawuotho kwaluwo river nile kwabiro piny mwachopo kama iluongo ni bongo pakwach apani mane kaka buge mag sikunde ma kenya luonge mm-hmm. to kachopo kuchi iluonge iluonga ni pakwach uh, kwachopo pakwach to wabet matis to wakalo kwabiro mwachopo e nam lolwe mm. uh, to wadak alwora mar nam lolwe mm. to historia mar uh, joanywa ok mak pakwach mm. koro kang'iyo geographically kang'iyo map kuma gintie mm -hmm. aparo ni kane giwuok uh, baral gazel ne giwuotho eastwards nok gidu- nok giluwo river lake nile Okay. um, nok giluwo river nile koro mano e historia ma ayudo Ab, agombo mondo ang'e historia mar jok man to the north shiluk pari luo bargazel A- adwa ng'eyo historia gi toke lakini kichopo sani yudo ka historia mar joluo ma kenya oluwo river nile kowuok barel gazel kochopo pakwach to kalo to historia mar uh, aluro koro wabiro kodgi mochopo pakwach to ging'ado aora gidok kongo king'iyo jonam uh, wabiro kod mochopo pakwach to gidong' gi kanyo mm -hmm. alur par diere gi galur jonam mm -hmm. achole giri wabirogo odong' e diere mm -hmm. padhola emowuothogo kabisa mm -hmm. wawegi ka iwacho ne giyudo adhola Eh, ka koro wuotho ei O- otimo e- cathedral e- ema gima iluongo ni padhola Yona gadhola gi- gibedo padhola kanyo kaka padhola to wakalo koro padhola emwa wawuothogo mang'eny koro mane kaka historia chalo historia nitie kuonde mochot kaluwore gi kaka wuotho okay kamano erokamano berne ni ko eh, berne kaka ne ichako motelo kacha ni nikwong ing'iyo wach mar dhok gi kaka achiel kuom gima ne riwo oganda luo duto te niloso gi joma eri kamane iwacho kacha ni niwuoyo gi anthropologist jomong'e sigand oganda uh, jodongo be niwuoyogo nikech gin thoth gi miwacho ni gine ma ging'e chakruok mar oganda moro amora uh mhm. -huh. anyalo wacho ni kachako ne ok awuo kod jodongo uh mhm. -huh. uh, ah, uh, tourisms uh mhm. -huh. Uh, mokwongo ne ang'ama kachopo to amanya manya ng'ama yude yo kaka padhola uh, mane mana chakogo koro yot mondo ayud uh, kijana ka uso rolex moingo jaduong' ka jaduong' thothne nie gweng' Mhm. to an adhiye kaka center taonde matindo tindo koro mane mana okwongo mar ariyo uh, ng'ama ojana nyalo bedo ni onyalo switch between dholuo gi, gi dho ngere kapo ni nitie ng'ikruok eh, Weche mag tudruok, understanding, aha. kamano koro nawuoyo gi jo jo ojende to kachop ethiopia nachako timo history to nawuoyo gi eh, jaduong' iluongo ni david ojulu ki- king'iyo videoga Okay. Eh, to david ojulu ong'ama ojaduong' to dho ngere be o- owacho maber kabisa koro eh, awuoyo gi kuom ne ng'iyo dhok kaka chalore nawuoyo gi ojende to historia uh, achako wuoyo gi jodongo mm -hmm. kendo nikech sani koro bet ang'ira yotna mondo ayud jodongo nikech ka, ka adhi kamoro yudo ka nitie osiepega moseng'ena biro mm -hmm. to ginyalo timo chenro mar tera ei gwenge kama mhm. nyalo rado gi jodongo mm -hmm. kama nonro pod dhi nyime nonro pod dhi nyime nitie gik mang'eny ma onego bed ni pod iloso iriwo kanyakla mondo kata ka chieng' ndiko buk koro ndiko buk moro manyalo nyiso nonro oganda luo modak oko mar kenya mang'eny ndi Eh, anyalo wacho ni uh, gi sani awinjo ka anyalo wacho gi dho ngere en ni responsibility has been given unto me ting' owe e lweti uh, ting' owe e lweta ka nachako nachako achaka ni uh, adwa ng'e ni magi jodhok mage mm -hmm. to kachop sani awinjo ni ting' nitie oseket e lweta mm -hmm. to amor ni ting' ni oket e lweta nikech chieng' moro ka wasetieko wuodhwa mm -hmm. wase uh, nindo Uh, histori historia biro dong' ni uh, Kogot Peter en achiel kuom ojende mag joluo mane ochako wuoth mar riwo joluo. Koro aparo ni gisani an oting'o we lweta to en ting' ma amor ting'o. Koro chenro pod uh, nonro dhi mbele pod abiro dhi eh, pinje te mantie joluo kata pinje te mantie ma wach liekore ni nitie joluo.